Insara. Kelma li ma kinitx toħroġ minn moħħi waqt li kont qed nammira l-libsa bil-kuluri f'idejja, rigal minn għand missieri, Ġakobb. Jien kont il-ħdax il-iben tiegħu, iżda l-ewwel wieħed mill-maħbuba Rakel tiegħu. Dik il-libsa kienet aktar minn biċċa drapp prezzjuża, kienet simbolu tal-imħabba preferenzjali tiegħu lejja, Ġużeppi. Din l-istorja tista' tidhirlek familjari. Forsi taf xi biċċiet minnha, imma dak li se nikxef hawn mhux se jkun biss dak li diġà smajt dwar l-istorja tiegħi. Se naqsam miegħek dettalji li qatt ma ġew esposti, speċjalment dwar ħija Ġuda. Meta kelli sbatax-il sena, bdejt ikolli ħolm stramb. Ngħid li kien stramb għax kien jidher reali. Kien qisu viżjonijiet tal-futur. F'waħda minnhom, jien u ħuti konna f'għalqa, norbru qatgħet ta' qamħ. Il-qatta tiegħi tqajmet, u l-qatgħet ta' ħuti nżlu quddiemi. F'ħolma oħra, ix-xemx, il-qamar u ħdax-il stilla kienu qed jinżlu quddiemi. Bl-inġenwità taż-żgħożija, samt dawn il-viżjonijiet mal-familja tiegħi. Il-ħarsa ta' missieri kienet taħlita ta' tħassib u faxxinu. Ħuti, min-naħa l-oħra, bilkemm setgħu jaħbu d-disprezz tagħhom. Kull kelma tiegħi dwar il-ħolm kienet qed tkabbar il-vojt bejnietna. It-tensjoni kienet qed tikber kuljum. Kont ninnota l-ħarsiet moħbija, it-taħdit li kien jieqaf hekk kif nasal jien, is-skiet mimli riżentiment. Il-libsa bil-kuluri kienet saret mira fuq dari, u l-ħolm tiegħi, sentenza li kont għadni ma nifinx għal kollox. Dak li ma kontx naf kien li dak il-ħolm kien biss il-bidu. Id-destin kien se jeħodni f'direzzjoni li qatt ma stajt nimmaġina, anke fl-aktar viżjonijiet straordinarji tiegħi. F'għodwa normali, missieri bagħatni niċċekkja lil ħuti li kienu qed jirgħu l-merħla f'sikem. Sibthom f'dotan, mingħajr ma ssuspettajt li dak il-laqgħa kienet se tbiddel il-kors ta' ħajti. Mill-bogħod, rajthom jitkellmu bejniethom bil-moħbi, b'wiċċhom imgerfex b'espressjoni li qatt mhu se ninsa. Qabel ma stajt nifhem, idejn ħorox qabduni. Ħatfuli l-libsa bil-kuluri u tefgħuni f'bir nixef. L-eku tad-daħk tagħhom kien imħallat mal-għajjat tiegħi għall-għajnuna. Apparti li kont imweġġa' ħafna, il-biża' sar disperazzjoni meta ndunajt li ħuti stess kienu qed jippjanaw il-mewt tiegħi. Fil-ħajja ta' kuljum tagħna, kont inħoss li ħuti ma kinux iħobbuni, imma qatt ma mmaġinajt li setgħu jkunu kapaċi għal tali kefrija. Għaddew is-sigħat sakemm smajt ilħna differenti. Karavana ta' negozjanti Iżmajliti kienet riesqa. Kien hemm li smajt il-vuċi ta' Ġuda jissuġġerixxi li jbigħuni bħala lsir. Għal għoxrin biċċa fidda, il-prezz ta' ħajja, ġejt imtella' mill-bir u mgħoddi lin-negozjanti. Waqt li kont qed nittieħed 'il bogħod minn kollox li kont naf, ħarist għall-aħħar darba lejn ħuti. Is-silwetti tagħhom kienu qed jiċkinu fl-orizzont, flimkien mal-libsa tiegħi mtebba bid-demm tal-mogħża, il-prova falza li kienu se jużaw biex iqarrqu b'missierna. Id-destin kien qed jeħodni lejn l-Eġittu, art ta' misteri u possibilitajiet mhux magħrufa. Fost ħuti kollha, Ġuda dejjem spikka għall-kumplessità tiegħu. Ir-relazzjoni tagħna kienet instabbli, kultant konna ngħaddu minn mumenti ta' rivalità, drabi oħra minn mumenti ta' kompassjoni mhux mistennija. U, ir-raba' iben ta' Leia, kien iġorr il-piż li jkun wieħed mill-ulied tan-nofs, la l-kbir iċċelebrat u lanqas iż-żgħir infisset. F'dak il-jum kera f'Dotan, meta l-oħrajn kienu qed jgħajtu għad-demm, kienet il-vuċi ta' Ġuda li tqajmet favur tiegħi, u qal, X'se niggwadanjaw jekk noqtlu lil ħuna? Kliemu, għalkemm mhux immotivat minn imħabba fraterna pura, salvali ħajti. Meta ssuġġerixxa li jbiegħuni lill-Iżmajliti, għażel triq inqas krudili mill-mewt. Għaddew ħafna snin, u meta d-destin reġa' laqqagħna fl-Eġittu, rajt raġel mibdul quddiemi. Ġuda, issa aktar anzjan u għaref, wera nobbiltà tal-karattru li ssurprendietni. Meta pruvajt il-lealtà tiegħu, billi heddidtu li nżomm lil Benjamin, Li żarhuna, bħala priġunier, Ġuda offra lilu nnifsu minflokku. Ir-raġel li darba kien ħa sehem fil-bejgħ tiegħi bħala lsir issa kien lest li jissagrifika l-libertà tiegħu stess biex jipproteġi lil ħuna ż-żgħir u jfaddal lil missierna minn telfa oħra. Dan it-tibdil f'Ġuda kien simbolu ta' trasformazzjoni akbar fil-familja tagħna. Il-għira u t-tradiment tal-passat kienu qed jagħtu lok għal rabta aktar profonda, ifformata fil-provi u fis-sogħba sinċiera. Fl-Eġittu, ġejt mibjugħ lil Potifar, il-kaptan tal-gwardja tal-Fargħun. Is-suċċess kien jakkumpanjani f'kull biċċa xogħol, u malajr tlajt minn sempliċi lsir għal amministratur tad-dar kollha tiegħu. Potifar kien jafda fija kompletament, u fdali f'idejja t-tmexxija tal-ġid kollu tiegħu. Taħt l-amministrazzjoni tiegħi, il-ġid tiegħu żdied, u l-influwenza tiegħu kibret fil-qorti tal-Fargħun. Iżda, bħalma l-isfidi kienu jħobbu jaqsmu t-triq għati, ili żmien ninnota li mart Potifar kienet qed tinduna bil-preżenza tiegħi. Il-ħarsiet tagħha, li fil-bidu kienu diskreti, saru dejjem aktar insistenti. Bdiet tfittixni meta kienet waħedha, l-istediniet tagħha saru aktar espliċiti kuljum. Irrifjutajt l-avvanzi tagħha ripetutament, konxju tal-fiduċja li Potifar kien qed ipoġġi fija. Jum minnhom, meta d-dar kienet vojta, għamlet l-aħħar mossa tagħha. Qabdet il-mantell tiegħi, tesiġi li norqod magħha. Ħrabt, u ħallejt il-mantell f'idejha. Ir-rifjut biddel ix-xewqa tagħha f'vendetta. L-għajjat tagħha daħal mad-dar kollha, takkużani li pruvajt naggredixxi sesswalment. Uriet il-mantell tiegħi bħala prova tal-gidba tagħha. Il-korla ta' Potifar kienet bla ħniena. F'daqqa waħda, mill-amministratur rispettat sirt priġunier komuni. Il-ħitan tal-ħabs tal-Fargħun ħadu post il-kmamar lussużi fejn qabel kont nikkmanda. Id-dlam tad-dunġeon kien f'kuntrast max-xalar tal-pożizzjoni li kont nokkupa. Għal darb'oħra, tlift dak kollu li kont ksibt. L-ewwel, il-familja u l-libertà tiegħi. Issa, ir-reputazzjoni u l-pożizzjoni tiegħi. Madankollu, xi ħaġa fija baqgħet soda, l-integrità tiegħi. Anke fil-qiegħ ta' dak il-ħabs, kont naf li kont għamilt l-għażla t-tajba. Il-prezz tal-unur huwa għoli, iżda l-prezz tad-diżunur huwa ogħla. Il-ħabs sar id-dar il-ġdida tiegħi, iżda mhux id-destinazzjoni finali tiegħi. Anke hemmhekk, fost il-kriminali u l-minsija, żammejt iċ-ċertezza li l-istorja tiegħi kienet għadha ma ntemmitx. L-istess qawwa li kienet mexxietni sehem kienet qed tipprepara l-kapitlu li jmiss ta' ħajti, kapitlu li ħadd ma seta' jbassar. Fil-ħabs tal-Faragħun, skoprejt li l-qatgħat ma setgħux irażżnu l-kapaċità tiegħi li nirnexxu. Il-gwardjan, meta ntebaħ bl-imġiba eżemplari tiegħi, fdali r-responsabbiltajiet. Dalwaqt, bdejt nissorvelja priġunieri oħra, inġib l-ordni fil-konfużjoni ta' dak il-post mudlam. Fost il-priġunieri, kien hemm żewġ ex-impjegati tal-Palazz Rjali, il-kap tal-kuppieru u l-kap tal-furnara tal-Faragħun. Filgħodu wieħed, innutajt li kienu mħassba. It-tnejn kellhom ħolm li kien qed jinkwetahom. Il-kuppiera tliet frijaj tad-dilja li bdew iżerżqu u jipproduċu għeneb misjur, li hu qasar fit-tazza tal-Fargħun. Għall-furnar, tliet qfief tal-ħobż fuq rasu, bla safar jieklu l-kontenut tal-qoffa ta' fuq. Interpretajt il-ħolm tagħhom, fi tliet ijiem, il-kuppier kien se jerġa' jitqiegħed fil-kariga tiegħu, iżda l-furnar kien se jiffaċċja l-eżekuzzjoni. Kliemi seħħ eżatt kif kont bassart. Tlabt lill-kuppier jiftakar fija meta jerġa' lura fil-palazz, iżda nesa għal sentejn sħaħ. Iż-żmien fil-ħabs kien jitkaxkar. Kull jum kien jidher qisu eternità, immarkat biss mir-rutina monotona u l-ekumbijet tal-ħajja 'l barra mill-ħitan. Madankollu, użajt dan iż-żmien biex nirrifletti fuq il-passat tiegħi u nsaħħaħ il-fidi tiegħi fil-futur. Il-ħolm li darba kkawża r-rovina tiegħi issa sar don, ċavetta li dalwaqt kienet se tiftaħ il-bibien tal-ħelsien tiegħi. Lejl wieħed, il-Fargħun kellu żewġ ħolmiet inkwetanti. Fl-ewwel waħda, seba' baqriet ħoxnin u sbieħ ħarġu min-Nil, segwiti minn seba' baqriet magħluba u koroh li belgħu lil ta' qabilhom. Fit-tieni ħolma, seba' żbul mimlija u tajba nbelgħu minn seba' żbul nixfin. Ħadd mill-għorrief tal-Eġittu ma rnexxielu jinterpreta dawn il-ħolmiet. Kien f'dak il-mument li l-kuppier fl-aħħar ftakar fija. Semma lill-Fargħun iż-żagħżugħ Lhudi li kien jinterpreta l-ħolm fil-ħabs. Fi ftit mumenti, ġejt imtellaq mid-dunġjon, imqaxxar u mlibbex kif jixraq biex nidher quddiem is-Sultan tal-Eġittu. Quddiem l-aktar tron setgħan fid-dinja magħrufa, żammejt il-kompostura tiegħi. Ma kinitx il-qawwa tiegħi li kienet qed tiggwidani, imma xi ħaġa akbar. Meta l-Fargħun qasam il-ħolm tiegħu, l-interpretazzjoni ġiet b'mod naturali, seba' snin ta' abbundanza kienu se jiġu segwiti minn seba' snin ta' ġuħ kbir. Din ir-rivelazzjoni ma kinitx biss interpretazzjoni, iżda l-prelud ta' trasformazzjoni li kienet se taffettwa mhux biss ħajti, iżda d-destin ta' nazzjonijiet sħaħ. Il-ħabs kien l-iskola tiegħi tas-sabar, u l-ħolm, il-biljett tiegħi għal-libertà. Il-Fargħun, impressjonat bl-interpretazzjoni tiegħi, staqsa lill-kunsilliera tiegħu, Nistgħu nsibu xi ħadd aktar kapaċi minn dan ir-raġel? Qabel ma stajt nifhem x'kien qed jiġri, hu neħħa ċ-ċurkett tas-siġill tiegħu u poġġieh fuq sebgħi. Ilbies tal-għażel irqiqa post il-ħwejjeġ tal-ħabs tiegħi, u katina tad-deheb tpoġġiet madwar għonqi. F'mument wieħed, minn priġunier sirt l-ewwel Ministru tal-Eġittu. Fl-età ta' 30 sena, sirt it-tieni l-aktar raġel b'saħħtu fin-nazzjon, taħt il-Fargħun biss. Ingħatajt isem ġdid, Safenat Paneah, u mara mill-elite Eġizzjana, Asenat, bint ta' qassis prominenti. Minnufih, bdejt il-preparazzjonijiet għall-kriżi li kienet ġejja. Matul is-seba' snin ta' abbundanza, waqqaft sistema effiċjenti ta' ħżin tal-qamħ. Bnejna mħażen f'kull belt, naħżnu wieħed minn kull ħamsa tal-produzzjoni kollha. L-ammont ta' qamħ maħżun kien tant li sar impossibbli li jingħadd. It-tbassir tiegħi seħħ bi preċiżjoni tal-biża'. Meta beda l-ġuħ, l-Eġittu kien lest. Filwaqt li nazzjonijiet oħra kienu qed ibatu, aħna kellna biżżejjed riżervi. Il-Fargħun kien jibgħat lil kull min kien ifittex l-ikel għandi, jgħid, Morru għand Ġużeppi u agħmlu dak li jgħidilkom hu. In-nies kienu impressjonati bil-kapaċità tiegħi ta' amministrazzjoni u tbassir. L-ilsir Ludi żagħżugħ li kien jinterpreta l-ħolm issa kien qed jikkontrolla l-ekonomija tal-akbar potenza tad-dinja antika. Kelli żewġ itfal, Manassi, għax l-Alla ġagħalni ninsa t-tbatija kollha tiegħi, u Efrajm, għax l-Alla ġagħalni nirnexxu fl-art tat-tbatija tiegħi. Kont nivvjaġġa madwar l-Eġittu kollu f'karru rjali, b'ħabbara jħabbru l-wasla tiegħi. In-nies kienu jbaxxu rashom meta kont ngħaddi, ma kinux għadhom jarawni bħala barrani, iżda bħala s-Salvatur tagħhom. Madankollu, f'nofs dan il-poter u l-glorja kollha, mistoqsija waħda baqgħet tippersisti f'moħħi, x'seta' ġara mill-familja tiegħi f'Kangħan? It-tweġiba kienet waslet biex tasal, miġjuba mill-istess ġuħ li kien għollini għall-kobor. Il-kapitlu li jmiss tal-istorja tiegħi kien se jgħaqqad il-passat u l-preżent b'mod li qatt ma stajt nimmaġina. Kienu għaddew 22 sena minn meta kont inbiegħt bħala lsir. Fil-pożizzjoni għolja tiegħi, kont nissorvelja t-tqassim tal-qamħ lil diversi nazzjonijiet. Ġurnata waħda, għaxart irġiel minn Kanander u quddiemi, jinżlu għarkubtejhom. Qalbi waqfet, kienu ħuti. Ma għarfunix. Iż-żagħżugħ ta' sbatax-il sena li kienu biegħu bħala lsir issa kien raġel ta' 39, liebes bħal nobbli Eġizzjan, jitkellem lingwa barranija permezz ta' interpretu. Imma jien għarafthom mill-ewwel. Kull wiċċ ġab miegħu memorji li ż-żmien ma rnexxielu xi ħassar. Il-ħolma ta' żgħożiti kienet qed issir realtà quddiem għajnejja. Tiftakar meta fil-bidu ta' din l-istorja rrakkontajtlek waħda mill-ħolmiet tiegħi? Dik dwar il-qatgħet tal-qamħ ta' ħuti li nxteħtu madwari. Issa ħuti kienu hemm, jinżlu għarkupptejhom quddiemi. L-ironija tas-sitwazzjoni ma għaddietx minn fuqi. Ġew ifittxu l-ikel, ħajjithom issa f'idejn ħuhom li kienu warrabu. Żammejt l-emozzjonijiet tiegħi taħt kontroll u trattajthom bħala barranin. Akkużajthom li kienu spiji. Huma pprotestaw, u kixfu dettalji tal-familja tagħna, aħna tnax-il ħu. L-iżgħar wieħed baqa' ma' missierna, u wieħed m'għadux magħna. Jiġifieri Benjamin, ħija ż-żgħir, ma kienx magħhom. U jien, milli jidher, kont mejjet għalihom. Għedtilhom iġibu lil Benjamin bħala prova tal-onestà tagħhom. Żammejt lil Simegħon bħala rahan u bgħatt lill-oħrajn lura bil-qamħ, filwaqt li bil-moħbi poġġejtilhom flushom lura fil-boroż. Meta sabu l-flus, twerwru, beżgħu li kienu se jiġu akkużati bis-serq. Osservajt l-inkwiet tagħhom b'sentimenti mħallta. Parti minni riedet tikxef min jien mill-ewwel, tgħannaqhom u taħfrilhom. Parti oħra riedet tkun żgura jekk kinux inbidlu, jekk Benjamin kienx se jkun fi żgur magħhom. Il-ġuħ li ġabhom għandi sar l-għodda tiegħi biex nittestja l-karattru tagħhom. F'wiċċhom rajt il-piż tal-ħtija li kienu qed iġorru għal għoxrin sena. Fil-kliem imħasseb tagħhom, irrealizzajt li t-tifkira tat-tradiment tagħhom kienet għadha ddejjaqhom. Huma u jitilqu lura lejn Kanan, għidt waħdi bil-ħsibijiet tiegħi, konxju li l-laqgħa li jmiss tagħna kienet se tkun saħansitra aktar drammatika. Kollox kien lest għal-laqgħa mill-ġdid li kienet se tbiddel mhux biss ħajjitna, imma d-destin tal-familja kollha tagħna. Benjamin, ir-rabta li kienet tgħaqqadna, kien se jkun iċ-ċavetta biex niskopru jekk il-fidwa kinitx possibbli. Meta ħuti ġew lura ma' Benjamin, bdejt l-aktar fażi kruċjali tat-testijiet tiegħi. Ordnajt li jitħejja festin, okkażjoni li kienet se tippermettili nosservahom mill-qrib. Poġġejthom f'ordni skont l-età, mill-kbir saż-żgħir, u dan ħalliehom mistagħġba. Kif seta' Eġizzjan jaf l-etajiet tagħhom b'daqshekk preċiżjoni? Waqt il-festin, tajt lil Benjamin porzjon ħames darbiet akbar minn tal-oħrajn. Osservajt bir-reqqa r-reazzjonijiet tagħhom, infittex sinjali tal-għira antika li kienet kisret il-familja tagħna. Għall-għaġeb tiegħi, urew ferħ għall-preferenza mogħtija liż-żgħir, Mingħajr ebda traċċa ta' għira jew risentiment. L-għada, wettaqt l-aħħar test tiegħi. Ordnajt li t-tazza tiegħi tal-fidda titqiegħed bil-moħbi fil-bagalja ta' Benjamin. Meta ħuti telqu, batt il-gwardji biex iwaqqfuhom u tjiskopru nserqa. It-tazza nstabet ma' Benjamin, eżattament kif kont ippjanajt. Ġabuhom lura kollha quddiemi. Ġuda, l-istess wieħed li kien issuġġerixxa li nbigħ bħala lsir, issa deher bħala difensur ta' Benjamin. Irrakkonta kif missierna kien bata bit-telfa tiegħi u kif in-nuqqas ta' Benjamin kien se jqirdu. Imbagħad, Ġuda għamel xi ħaġa straordinarja, offra li jibqa' bħala lsir minflok Benjamin. Dan kien il-mument li kont qed nistenna. Ir-raġel li darba kien bijani għal 20 biċċa tal-fidda issa kien lest li jissagrifika l-libertà tiegħu stess biex jipproteġi lil ħuna żgħir. It-tibdil ma setax jiġi miċħud. Kull test li għamilt kixef aspetti differenti tal-bidliet tagħhom, l-onestà tagħhom, meta ġew lura bil-flus li sabu fil-boroż tagħhom, l-għaqda tal-familja tagħhom, meta ġabu lil Benjamin minkejja r-riluttanza ta' missierna, kif għelbu l-għira, meta ferħu bit-trattament preferenzjali mogħti lil Benjamin, u r-rieda tagħhom għas-sagrifiċċju, speċjalment Ġuda, li offra lilu nnifsu bħala sostitut. Ma' kull test, skoprejt li l-irġiel quddiemi ma kinux aktar l-aħwa għajjura u krudili ta' żgħożiti. Iż-żmien u ċ-ċirkostanzi kienu bidluhom. Hekk kif osservajt lil Ġuda jitlob għall-ħajja ta' Benjamin, irrealizzajt li kien wasal il-mument tar-rivelazzjoni. Ma stajtx aktar inżomm l-emozzjonijiet tiegħi. Ordnajt li l-Eġizzjani kollha joħorġu mill-kamra u ħallejt lili nnifsi waħdi ma' ħuti. Bid-dmugħ niżel minn wiċċi, lissint il-kliem li biddel kollox, jien Ġużeppi, ħukom, dak li intom begħtu lejn l-Eġittu. Ħuti baqgħu mbella, ma setgħux iweġbu. Il-biża' f'għajnejhom kien jidher ċar, ir-raġel li kellu s-setgħa fuq ħajjithom kien l-istess wieħed li huma kienu kkundannaw għall-iskjavit. Tlabt li joqorbu u tkellimt bil-ħlewwa, tinkwetawx u tiċċensurawx lilkom infuskom talli begħtuni hawn. Kien biex insalva l-ħajjiet li Alla bagħatni qabilkom. Għannaqt lil Benjamin, li beka fuq għonqi. Wieħed wieħed, għannaqt lil kull wieħed minn ħuti, inkluż lil Ġuda, li t-trasformazzjoni tiegħu kienet messitni fil-fond. Id-dmugħ kien qed jaħsel għexieren ta' snin ta' dwejjaq u ħtija. Il-Faraħun, meta sar jaf bis-sitwazzjoni, estenda l-ġenerożità tiegħu lejn il-familja tiegħi. Offra l-aħjar reġjun tal-Eġittu biex jistabilixxu ruħhom fih. Bagħat karrozzini, provvisti u rigali biex iġibu lil missierna u l-familji tagħhom. Meta ħuti ġew lura Kangħan u qalu lil Ġakobb li kont għadni ħaj, hu ma emminx fil-bidu. Iżda meta ra l-karrozzini Eġizzjani u sema' kliemi, l-ispirtu tiegħu reġa' ħa l-ħajja. Biżżejjed, qal, ibni Ġużeppi għadu ħaj. Irrid narah qabel immut. Il-laqgħa mill-ġdid ma' missieri kienet l-aktar mument emozzjonanti f'ħajti. Ġakobb, issa ta' 130 sena, għannaqni u qal, Issa nista' mmut fil-paċi, għax rajt wiċċek u naf li int ħaj. Stabbilejt lill-familja tiegħi fl-art ta' Goshen, fejn bdew jifforixxu taħt il-protezzjoni tiegħi. Is-snin tal-ġuħ komplew, imma konna magħqudin u fiż-żgur. L-istorja li bdiet b'libsa kkulurita u ħolma spiċċat f'rikonċiljazzjoni li salvat mhux biss il-familja tagħna, imma nazzjon sħiħ. Uliedi kibru jafu lil tjiethom u lil nannuhom. Il-ferita tal-familja li darba dehret li ma setgħetx tissewwa, tfejqet. Minn kull prova, il-bir, l-iskjavit, il-ħabs, ħriġ mhux biss bħala gvernatur tal-Eġittu, iżda bħala raġel kapaċi jaħfer u jiġbor mill-ġdid il-familja tiegħu. Illum, hekk kif nara lil uliedi jilagħbu ma' kuġinhom, u nara lil missieri Ġakobb jitbissem b'kuntentizza, inħoss gratitudni profonda. Iċ-ċiklu ta' għira u tradiment li kważi qered il-familja tagħna nkiser, u minfloku nibtet wirt ta' mħabba u għaqda. It-tunika tiegħi ta' ħafna kuluri, darba simbolu ta' firda, issa nbidlet f'mantell ta' għerf u kompassjoni li nittama li ngħaddi lill-ġenerazzjonijiet futuri. Irrealizzajt li ħajti ma kinitx biss l-istorja tiegħi, imma li kull sfida u kull mument ta' wġigħ servew għal skop akbar. It-tifel tal-ħolm sar ir-raġel li għamel il-ħolm realtà u biddel il-ħmar il-lejl f'fidwa, it-traġedja fi trijonf. Iż-żagħżugħ arroganti li darba kien jirrakkonta l-ħolm tiegħu bi kburija nbidel f'raġel umli, kapaċi jara li t-talla tiggwida kull pass ta' ħajtu. L-istorja tiegħi mhijiex biss dwar it-tlugħ għall-poter jew ir-rikonċiljazzjoni tal-familja, imma dwar it-trasformazzjoni tal-qalb tal-bniedem. Permezz tal-provi, tgħallimt il-valur tal-maħfra, tal-perseveranza u tal-fidi soda. Jalla l-istorja tiegħi sservi ta' ispirazzjoni għal min qed jiffaċċja l-avversità, u tfakkru li anke fl-aktar mumenti mudlama, hemm dejjem tama ta' għodwa ġdida. Il-paċi u l-barka tal-Għoli jkunu miegħek, jiggwidaw il-passi tiegħek kif iggwidaw tiegħi. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.